Et hofft ee jo, dass een déi Nummer ni brauch. Mee wann een dann awer mol op den 113 muss uruffen, kënnt ee bei engem sougenanntene Call Taker eraus. Dat sinn déi Leit, déi an engem Noutfall dofir suergen, dass eng Policepatrull erausgeschéckt gëtt. An déi sëtzen zanter November lescht Joer am neien nationalen Asazenter um Findel. Am selwechte Gebai wéi virdrun, mee a méi grousse Raimlechkeete mat neien technesche Moyenen. Wéi déi Zentral funktionéiert a wéi en normalen Dag vun engem Koraltaker ausgesäit, huet d'Vidosava Kuzmic sech ugekuckt. Ëm déi 380 mol den Dag schellt hei den Telefon am nationalen Asazenter vum 113. Vu banale Situatiounen bis hin zum Eeschtfall ass alles dobäi. Wéi dréngend et ass, schätzen d'Jessica an hir Aarbechtskolleegen an. Si sinn déi sougenannt Call-Takers, déi d'Noutriff entgéinthuelen. En Job, deen ee kille Kapp a Stressresistenz erfuerdert, erkläert d'Jessica, wat zanter bal engem Joer fest hei schafft. Well am Noutfall dierf een net mat a Panik verfalen. Also am Ufank ass et scho komesch, well et léisst ee sech ganz gär matrappe mat den Emotioune vun de Leit, well een sech och deelweis kann dra versetzen, deemno wat et ass. An et héiert een, och wann een d'Leit net gesäit, well mir héiere se jo just, ass et awer net sou einfach sech do net mat verleeden ze loossen, zumools am Ufank, mee iergendwann wann een gesäit dass dat Wichteges ass dass déi Informatioun viru geet, wann een sech bëssen dodrunner gewinnt huet, ass de Rescht egal. Et ass wichteg ze wëssen wou et geschitt ass, dass mer kënne weider ginn. Encore une fois s'il vous plaît la rue. All d'Informatiounen déi d'Calltakers iwwer Telefon sammelen ginn an de System agedroen. An da geet et ebe weider un déi. Stell déi eben do eppes ka maachen an si reagéieren dann an schécken Patrulle raus an dee Bezierk wou et eben concernéiert. Muss et séier goen, ginn d'Calltakers d'Informatiounen un d'Opérateuren an un de Chef de Salle weider. Dat sinn d'Policebeamten, déi am selwechte Raum sëtzen an dann iwwer Funk direkt mat den Asazkräfte kommunizéieren. Also mir koordinéieren hei alles an enger éischter Phas. Leede mir och den Asaz, deemno wéi kritesch den Asaz ass, an da gi mer och d'Informatioune permanent iwwer Funk duerch, respektiv gesi se jo och schonn am informatesche System, dat wat de Koltec agedroen huet, wat se da kënne benotze fir hiren Asaz. Dat ass ganz ofwiesslungsräich, also et kënnt een heihinner an et weess een ni, Wat d'Schicht een erwaart. Et kann eng roueg Schicht sinn, et kann natierlech och eng Schicht sinn, déi spannend ass. An dofir muss een ëmmer flexibel sinn a kënnen op all Situatioun da reagéieren. Bei gréisseren Asätz gëtt dann och hei decidéiert, ob de PCO, de Poste de Commandement Opérationnel, opgemaach gëtt. Voilà, hei si mer um Centre d'Intervention National, méi spezifesch um Poste de Commandement Opérationnel. Hei regele mer alleguerten eis Sonderlagen, dat heescht alles, wat mer u sech net kënnen am normale Beräich ofschaffen, wat aus dem Daily Business erausgeet, dat giffe mer hei traitéieren. Dat erlaabt eis, den Daily Business dobanne weiderzeféieren an mer kënnen hei roueg schaffen. Mer hunn dann och hei d'Décideuren iwwerall um Dësch sëtzen, mer spezialiséiert Moyennen hei um Dësch sëtzen, wéi eng Spezialunitéit, wéi eng Police judiciaire. Mir kënnen och op extern Partner zréckgräifen, wéi zum Beispill e CGDIS, déi hei Plaz huelen. Mir hu Videoprojektioun, déi eis erméiglecht, all méiglech Sourcen opzespillen, sou dat mer déi Lag kënnen beschtméiglech traitéieren. Déi nei Raimlechkeeten, déi um neitste Stand vun der Technik sinn, si réischt viru ronn zwee Méint ageweit ginn, ma goufe scho ganz rezent gebraucht. An zwar wéi de Virfall um Lampertsbierg war, wou eng Immobilienagentin vun engem Mann erstach ginn ass. Déi Affär Lampertsbierg, do muss natierlech an eisem normale Sall muss relativ séier eng Entscheedung geholl ginn, ob mer hei de PC opmaachen oder net. Gutt, Lampertsbierg ass déi Entscheedung relativ séier komm, well mer relativ séier spezialiséiert Meieren hu missten asetzen. Mer hätten eng Spezialunitéit ënner Ëmstänn mat drun, mer hätten en Hondsmeeschter fir Recherchen, mer wäerten zimmlech sécher en Heli asetze bei esou Asätz, respektiv Dronen, wann et noutwenneg ass. De Stresspegel ass natierlech enorm héich, wann dat doten imprévisibel ass. Presentéiert zu sou eng Lag kënnt jiddwereen eran mat deene banaalsten Informatiounen, déi mer eebe grad dee Moment zur Verfügung hunn. An ab do gëllt et awer, fir direkt ze schaffen, direkt ze reagéieren. Hei war d'Lag effektiv duerch e puer pertinent Informatiounen einegermoossen iwwersiichtlech, mee dat kann awer och iergendwou super flou sinn, datt mer iergendwou en Hold-up gemellt kréien, Dass eng Persoun flüchteg, déi banalste Beschreiwung, keng Fluchtrichtung, dat mécht eis d'Aarbecht natierlech extrem schwéier. Vill a virun allem präzis Informatiounen hëllefen. Ok, wou sidd Dir da grad, Monsieur? Weess d'Persoun, déi urifft, awer net genee, wou se ass, ka se deemno wéi lokaliséiert ginn. Dat huet och d'Jessica bei engem Uruff misse maachen, deen hir besonnesch an Erënnerung bliwwen ass. Ech hat effektiv eng Kéier en Appell vun enger Madamm, déi huet just, ech denken et war arabesch, geschwat an ech hunn si guer net verstan. Ech hunn näischt verstane wat si gesot huet an dat hunn ech ebe schlëmm fonnt, well si huet gekrasch an ech wosst guer net wat et wär. Dat huet mech bëssen, well ech mer geduecht hunn, wann een an engem frieme Land ass, wou een dann d'Sprooch net schwätzt, a kritt een et nach iergendwéi hin Noutruff ze wielen, mee da kann ee sech net ausdrécken. Dat hun ech schon bessen krass fonnt. Och wann et net ëmmer einfach wier, gefält hir d'Aarbecht vum Calltaker. Ech fannt eben och flott, dass ee kann eppes zréck ginn, also dass ee kann hëllefen, well dass awer am Endeffekt. Déi éischt Plaz, deen éischte Kontakt mam Bierger si mir. A mir sinn déi, déi d'Informatiounen weiderginn. Dat heescht, am Fong fänkt et jo bei eis un. An dat ass schonn e gutt Gefill.